Әкәмәт. Казан дәүләт аграр университеты. Каршы алабыз! Егетләр, ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, бомба барысы да яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Э, рәхмәтләрне белдерәбез инде Казан дәүләт аграр университетына, Әкәмәт шоу проектына, э, Гүзәлә Сылбаеваның вокал мәктәбенә һәм инде Ә Любой бәйрәм оешмасының генераль директоры Мухаммадиев Рузаль улына бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Ярый, егетләр, уңышлар, әйдәгез, алга кыздырабыз бу сәхнәне! Әйдә, шаярт, хәмәкәмәт шоу! Чәчәкләре сиңа Сәлам, сәлам, сәлам, дуслар! Хәерле дуслар, исмәлләр без!
Кәефләрегез ничек? Хәзер тагын да яхшырак булачак. Чөнки сезнең каршыгызда Әкәмәт шоу проектының резидентлары.
Фаил, карале, ә без нигә хәзер Ак Барста уйнамыйбыз? Братан, без бит КВНщиклар, хоккеистлар түгел, әйдә инде, башны эшләтергә кирәк. Карап-карап торам да, без җәйгелеккә гел әзер түгел икәнбез бит. Нишләп? Бөксәдән котылмаганбыз.
Так, җәмәгать, шундый уй килде башка. Әйдәгез Америкага күчеп китәбез дә, әйме, шунда Америка КВН лигасы ачып җибәрәбез. Ну, Фаил, туктале, без бит английскийны белмибез. Һа? Рамил Әгдиев татарча белми, әйдә шаяртны алып бара бит әле. Гафур, синдә нинди яңалыклар? Мин һаман шул акчасыз инде. Мине бит бу чыгышка да авылдан киендереп җибәрделәр. Сания апаның трусигы гына зуррак булды әзер. Ярар, бер дә борчылма. Әйтегез әле, Гафурга алкышлап алыйк әле. Кичә генә аның бәйрәме иде, әйе, беләсегез килсә. Нинди бәйрәм?
День защиты детей.

Кая әни, нинди банкалар ачасы бар дигәнең анда? Былын чәчәкләре сиңа бүләк итәмен, косылмаган чакларымда катар. Бик саран гаиләдә аерылышу. Менә бу бал корты минеке.
Алайсаң, кресло арасындагы алма төшләре минеке. Төекөн өйдәннән аягыңа шырпы кергәниме? Чыгар.
Шулай, значит, әйбә. Минем акчага Египетка барып кайттың, загарыңы сал. Бәй. Бәй тоже минеке, мин аны Азнакайдан алып килдем, между прочим. Алайса.
Театраль осталык минеке! О, шулаймы?
Тәрәзә арасындагы чебеннәр минеке! Ыштансыз калдырам мин сине, аңладыңмы? Чәчәкләре сиңа бүләк итәмен, ашалмаган. Авылда көтелмәгән вакыйга. Бетте баш, бетте баш! Ужас, малай, ужас! Үләбез икән! Туктале!
Нәрсә соң анда? Фәрит тагын башы киткән, Фәритнең. Чалгысыз печән чабып йөри ди. Аняңны!
Аппак болын чәчәкләре сиңа бүләк итәме? Алло.
Әйе, сабан туй эшлибез, әйе, әйе, әйе. Йо, бюджет буенча проблема юк. Ну, бюджет юк, проблема юк инде. Әйе, әйе. Э, салют булачак, әйе. Э, юк, узган елгы сыман утка шифер ыргытмыйбыз, нормальный салют. Ага, җырчылар тоже булачак, әйе, ярар. Яхшы, килештек. Так, сез кемнәр буласыз? Исәнмесез, без дуэт вак балеш, шул вак мин балеш, йоу.
Э, нигә килдегез инде сез монда? Ну, менә безнең уйлавыбызча, татар эстрадасына мәгънәле җырлар җитми. Бу сүзләр Мөнир Ахмаевка әйт әле. Мөнир Ахмаев сүз. Булды инде, болай гына әйтәм.
Әйдәгез, җырлагыз. Әйдә, бәлешкәем, җырлар.
Дус кызларның бер-берсенә җырлый торган җыр. Минем белән барасыңмы йомышымны үтәргә, янарымда калырсыңмы ишек тотып торырга?
Туктагыз әле. Э, сезнең моңа кадәр берәр концертта чыгыш ясаганыгыз бармы? Бар, Илдарныкында.
Кем соң ул Илдар? Илдар.
А, яхшы. Ярар, әйдәгез, җырлагыз инде алайса. Әйдә, менә минекен тыңлап кара.
Хатын белән туйдан соң бергә бер ята идем. Әллә каян әти керде һәм миңа әйтеп бирде. Алла итәргә кирәк, булла итәргә кирәк. Тукта әле, энем.
Синең әтиең нинди җырлар җырлап йөргәнеңне беләме соң? Белә, конечно, бергә язабыз ич. Молодец, Мирзалия. Ничек Салават Миниханов кызлар янына җыена? Барам, барам яныңа, бүген була, хе-хей! Так, ышкыныгыз әле моннан, ышкыныгыз сез.
Чәчәкләре сиңа бүләк итәрен, Салмаган чакларында катарын. Хөрмәтле дуслар, озактан нәрсә дип әйтәсе килә? Менә дигән проект! Иң мөлаем йөзле тамашачылар, сайлап алынган юмор, иң текә кунаклар. Әкәмәт шоу турында әйттең, ә Әйдә Шаярт турында? Айда Шаярт тоже молодцы, киләчәге бар, миңа калса. Әкәмәт КВН командасы, бик зур рәхмәт! Эзләмә мине, зинһар эзләмә, Минем эзләрне синең көзеләмә.
Әкәмәт шоу проекты жюри әгъзалары, сездән нәтиҗә.